Everything in this earth in this planet ei Ruhanga yantumireho I I I the the literal thing akaki akindikwetegyerezaho it can help you iwe kandi kumanya bihango munonga ahabw'okuba noobaasa kuba noosherura enyuguta emwe eyaakuburiire Noobaasa kuba noosherura enyuguta emwe yaakuburiireyo kubaasa kuhikiiriza eiziina ri orikwenda kuhandiika. Haza enyuguta emwe ni nyengiine. Hati nyowe ku nkuheereza enyuguta egyo, iwe nooyetegyereza munonga ahabw'okuba nooba waahezayo sentensi yaawe. So, you may be clever than me, kwonka nyowe nyine ka dot kamwe aku orikuza kunyihaho. I, I, I, I don't know, but. Nimanya ngu nikwo kiri, kwonka tinkuza kugira ngu am clever than you no oba I understand much than you, you understand but there is something you need in me to complete your sentence and you oyetegyereze munonga so Eki ekinkubagambiraho it's like what happened to Jesus, what happened to Israel, what happened to the that gospel, the everyone, every prophet, abantu boona abanabbi boona abaafiire at that time boona bakabatwara ebituuro byabo biri Israel. Why? Nibenda ngu emyoyo egyo egume neetaayaayira Abaisraeli nibagiramya, nibagisinza, neebiha amaani g'okutegyeka ensi ahabw'okuba bakaba bataine bushoboorozi omu nsi. Omugabe waabo akabazaarwa yaabazaarwa kubacungura, ku yaabazaariirwe kubacungura, yaabacungura. That's why Israel is leading the nation. Yaabacungura kandi baamwikiririzamu, baamuramya, ku baarugire kumuramya, n'ekituuro kye hatahi kiri, ogwo omugabe waabo, kiri omu nju yaabo, bakihembeire etaara, nibakiramya, nibakisiiga, nibakora buri kimwe, n'amahanga nigazaho gariraho. Ekyo nikyo kyabaireho buri every catholic church even Roma Roma babantu ti tibakukora nka Israeli Roma omuntu nibamwomya aguma aho ashutami abamwe bemerera so Roma baine nebi bakozire ebitashemereire kumanya ngu nabanabi aba bantu na during the self trade N'abantu ababa baineho obwaruhanga baabe nibareeba ngu abantu abo n'abantu b'amaani omu bajungu boona, omu bitambiro by'abajungu, buri mwiraguju weena owaabaire ariho akabonero baabe nibeetegyeza ngu hariho akabonero. Ekituuro kye na hati bakikiine bakabirizavinga ahabw'okuba they need that power. Ebyo nibyo bitaaha omu nsi. Akikora noreeba ensi yoona neramya ebintu ebyo. Why what happened to Christianity in Africa? What happened to Christian in Africa? Abakristaayo ba Africa mukaba muta? Ahabw'enki mutakwetegyereza what is. What's going on? Naimwe mukatunga obugabe bwanyu mugabe wa nyakibazaarwa eiza ni Baguma eiza ni Kashaijana eiza ni Rwamugizireki Dahangaa News tiiziina ry'omwereere wangye okamanya oti omugabe atuzaariirwe naitwe katumuramye naitwe katumusinze naitwe katumwimutsye mubura kukimanya mutsigara aho nimurwaara enjojo nimuteera ebigyere ahansi Ahabw'okuba ku nkuba nindeeba nk'abajungu abarikukora emigyenzo yaabo na buri kimwe kyona, it is very rare kushanga ngu omujungu arwaire enjojo, come to Africa. Why? Eitaka eri omu kuribataho niryo omuri kushiisha, nikyo kirikubareetera obukooko kubarya mukarwara enjojo mukahaga ebigyere. Waanyetegyereza? That is Africa. Waanyetegyereza Afirika nari abo imwe abarokore b'amahanga g'abairaguju, amahanga g'abairaguju, let me first give you the small thing, hariho prophet omwe,